Yɛda Nana Nyankopɔn ase ɛnɛ anɔpa yi. Yɛresua adeɛ kakra anɔpa yi, na yɛba abɛsua adeɛ afa ɛkwan a yɛbɛfa so ama yɛ culture a ɛwɔ yɛ man mu no nso no yɛde ayɛ adwuma. Ɛhɛn. Na yɛyi abosonsom afiri mu. Ɛhɛn. Ɛno na yɛba abɛsua ho adeɛ. Abraham Nyankopɔn, woso, w'anim ne w'akyiri, nyame biara ni hɔ. Na Mesrɛ mo, ɛnnɛ message yi m'ani abere kakra, m'ani abere. Na deɛ nti a meka saa asɛm yi ne sɛ, nnipa bebrebe gyina Nyankopɔn din so redi agorɔ wɔ ɔman Ghana mu a ɔsorosoro Nyankopɔn mpɛ saa. Wate aseɛ? Ɔne obi nkyɛ n'animuonyam. Ɛna ɔmfrɛ wo wɔ n'adwuma mu nso a, mfa ne din nkɔdi nsɛmfo. Wate aseɛ? Na ɛno nso no no. Ɛna at the same time saa nkorɔfoɔ no nso wɔn de Ghana man ɛredi agorɔ. Ghana man madi kan akyerɛ mu da biara sɛ Ghana man na ɛwɔ hɔ no Nyankopɔn adehyeɛ na ɛwɔ mu. Nnipa ɛwɔ Ghana ɛfiri Israel. Wate aseɛ? Na ɛdi kan wɔn antumi anni Nana Nyankopɔn asɛm so nti ɛna ɔtoo wɔn hwetee saa a ɛsei ɛbinom abɛdi Ghana. Ɔho. Enti ɛhɔ no koraa no in the first place no ɛsɛ ɔmo a ɔmo hu sɛ ɛsɛ mistake a ɔmo yɛ yɛ a ɛno nti abirabɔ aba bɛ wie ɔmo wɔ Ghana no ɛsɛ yɛn agyanom ɛtena ase na ɔmo dwene ho na ɔmo de nneɛma gu akwan mu wate aseɛ but it seems sɛ ɛno deɛ nhia wɔn. Ɔho, yɛn agyanom no, esiim sɛ ɛno deɛ ɛnhyɛ da nhia wɔn, deɛ wɔnim ara ne sɛ wɔyɛ Nyankopɔn nkorɔfoɔ, wɔyɛ Israelfoɔ, deɛ wɔnim ara no, ɛno deɛ woka no yɛ wɔn dɛ. But ɛnnɛ yɛrebɛkɔ further, yɛbɛkɔ deep kakra, na mama wɔn ahu sɛ nneɛma bi a wɔyɛ no nso no Nyankopɔn wɔ akyiri. Nti wɔn nsesɛm na ɛhɔnom no nso no, changes no ba hɔ a, ɛbɛtumi ama wɔn nso no asomdwoe ayɛ wɔn dea ɛwɔ wɔn ne wɔn Nyankopɔn ntam. Wate aseɛ? Yeah. Edi kan, akɔmfoɔ bi nso wɔ Ghana a wɔde Nyankopɔn di agorɔ. Mepɛ sɛ wɔn nyinaa yɛ very very careful. Wate aseɛ? Na adɛn nti na meka saa? Edi kan, yɛkɔ Genesis chapter 1 verse 20 sɛsi a, ɔse na ne Nyankopɔn ka sɛ, Momma yɛnyɛ onipa sɛ yɛn suban so ne yɛn nsɛ so. Momma yɛn nyɛ onipa sɛ yɛn yɛn suban so ne yɛn nsɛ so. Wate aseɛ? Enti sɛ ɔka saa wɔ hɔ a, na kyerɛ sɛ Nyankopɔn ne qualities no bi mu ayɛ sɛ nipa. Wate aseɛ? Na kyerɛ sɛ nneɛma a yɛyɛ tumi yɛ no, na na Nyankopɔn tumi yɛ more than that. Wate aseɛ? Yɛ, ne qualities no bi ayɛ sɛ yɛn. Enti ɔka kyerɛɛ yɛn agyanom sɛ, Ɛda a oyii ne ho adi wɔ Horeb Deuteronomy hɔ na meka kyerɛ wo no. Ɔka kyerɛɛ wɔn wɔ Deuteronomy sɛ, ɛda a oyii ne ho adi wɔ Horeb ne wɔn bɛkasae no, wɔanhu no tebea biara sɛ Nyankopɔn, ɔte sɛ dua, anaasɛ ɔte sɛ ayi, ɔte sɛ boba, wate aseɛ, anaasɛ ɔte sɛ Mary, anaasɛ ɔte sɛ Jesus. Wɔanhu tebea biara saa. Ɔn, enti ne yɛhwɛ no yɛanyɛ adeɛ biara a ɛte sɛ Saa tebea no bi, nneɛma a ɛwɔ wiem ne nneɛma a ɛwɔ asase so, na yɛansom no. Yɛn Nana Nyankopɔn maa yɛn agyanom yɛɛ aware wɔ ho no no. Wate ase? Nso nnɛyi, yɛhwɛ yɛn mayɛmɔdeɛ bɛn na yɛhunu? Edi kan, mepɛ sɛ mebisa akɔmfoɔ a, anaasɛ nananom a wɔwɔ antoa no sɛ. Antoa Nyankopɔn no a esi hɔ no, ɔno koraa ɔnnyɛ Nyankopɔn, ɔnqualify. Wate aseɛ? Antoa Nyame no a esi hɔ no, wate aseɛ? Saa Nyame no a esi Antoa hɔ no, ɛte, ɛte sɛ nipa anaa? Etumi nante, etumi kasa, etumi didi. Ɛneɛ monyɛ very very careful, ɛfiri sɛ Nana Nyankopɔn se, momma yɛnyɛ onipa sɛ yɛn suban so ne yɛn sɛso. na nnipa mmɛhwɛ nneɛma a yɛayɛ yi so nti in the first place deɛ nnipa tumi yɛ no nyankopɔn tumi yɛ more than that wate aseɛ mesrɛ mo motia ɔnyɛ nipa ɔnte sɛ nipa deɛ nipa bɛtumi ayɛ no motia ntumi nyɛ ɛmoba a mogu nsa wɔ soɔ no deɛ ɛmoba a mokoto sɔre ɛmoba aboba si hɔ ɛna nnipa ɛkoto ne nsɔre no Nipa ɛwɔ problem no ɛboɔ ɛna nipa ɛkɔka ne problem akyerɛ ɛboɔ wate as ɛboɔ bɛyɛ da hɔ ɛdua ɛna nipa ɛkɔ akɔka ne problem akyerɛ ɛdua a yɛtwa deɛ si hɔ wate as mesrɛ mo mo meɛmeɛ nyina hɔ wate as hwɛ ɛnsa gu a mo gu no ɛwɔ bible mu. Wate aseɛ? But saa ɛkwan a mofa so gu mo apaeɛ no, ɛnyɛ saa na yɛyɛ no. Wate aseɛ? David mo nyinaa yɛ bi, ɛnyɛ saa na yɛyɛ no. Yɛyɛ ma ɔsorosoro Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn. Wate aseɛ? Ɔno na yɛyɛ saa adeɛ no ma no, yɛnyɛ mma nnua. Wate aseɛ? Yɛnyɛ mma nnua ne amootia, ɛne nsamanfoɔ, ɛne ɔ, ɔmo a wɔawuo, yɛnyɛ ma wɔn. Yɛyɛ ma ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase. Ɔne obi nkyɛ n'animuonyam mu. Wate aseɛ? Ɔse ɔmfa n'animuonyam mma obiara, ne tumi nso ɔmfaa ne tumi ma obiara, obiara nni tumi te sɛ no, wate aseɛ, ɔno nkutoo na ɛwɔ tumi, nti nneɛma bi a yɛyɛ no ɔno na yɛse yɛyɛ ma no, wate aseɛ, mesrɛ mo, Gy yɛfrɛ no drink offering, madi kan akyerɛ mu, yɛfrɛ no drink offering, Jacob na ɛdii kan yɛ bie maa Nana Nyankopɔn, wɔyɛ maa Nana Nyankopɔn nko ara, wɔammɔ nsamanfoɔ biara din wɔ hɔ. Wate aseɛ? Samuel nso kɔ kɔsii pillar bi wɔ baabi a na ɔyɛ bi wɔ so ma na yɛ Nyankopɔn. Wate aseɛ? Ɛno nti, saa pillar na wɔn si wɔn tu ndi Ebenezer no. Wate aseɛ? Nneɛma a na wɔyɛ wɔ soɔ no no. Wate, ɛ, ɔ, ɔ, ɛyɛ nkae adeɛ a wɔn de gu hɔ ma ɔsorosoro Nyankopɔn nko a, a na wɔn mma bosomfoɔ bi adin wɔ hɔ. Wɔn mmɔ nsamanfoɔ ɛne wɔn mma wuwuo din wɔ hɔ. Wate aseɛ? Fine. Mepɛ sɛ yɛsan hwɛ adeɛ baako bi nso wɔ ha. Mesrɛ mo, wodeɛ mom yɛnkan Psalm no ansa na yɛntoa so. Pɛ sɛ yɛkan Psalm no. Psalm 135 verse 15. Adwom, mebu sɛm. Psalm 135 verse number 15. Wate ase? Ɔse, Na amanaman ahoni no yɛ dwetɛ ne sika kɔkɔɔ. Nnipa yɛ dɛn? Nsa ano adwuma. Ɔho? Enti yɛka Nyame a, anaasɛ yɛyɛ Nyame bi a yɛgyedi sɛ ɔwɔ tumi kyɛn yɛn no, ɛsɛ sɛ saa Nyame korɔ no yɛ obi a ɔno na ɔyɔɔ yɛn. Wɔn na yɛhia nneɛma a yɛbu sɛ na ɔde ma yɛn. Wate ase? Ɔnyɛ nyame a yɛ a yɛbɛ, yɛbɛtam saa nyame no asoa na yɛde saa nyame no akɔ akɔsi dan bi mu sɛ yɛresom no. Daabi. Wate aseɛ? Ɛnsɛ saa nip, saa nya, nyame korɔ no a yɛsom no no yɛ Nyankopɔn a ɔne bɔɔ yɛn. Wɔn na provide nsuo ma yɛn biribiara wɔn na provide ma yɛn wate asɛ ɛnna mi putu challenge ama Ghana kɔnfoɔ ɛne wɔn a wɔn sɛ wɔn abɛn sɛ sɛ wɔn sɛ wɔn abɛn a wɔn ara ne ho kyerɛ no wɔn mfa mmoa no wate asɛ Ghana no ne ho kyerɛ no nti wɔn mfa mmoa no sɛ ɛne sɛ wɔn ni saa mmoa na wɔn nka ma no ntum na wɔn nya saa nsɛmfo ne abɔdam sɛm na wɔn yɛ no wate asɛ efisɛ yɛ ka nyame a yɛn fa nyame ani agorɔ. Wate aseɛ? Na na Nyankopɔn, wɔn deɛ montumi mfa no nni agorɔ, Ɔbɛ silence mo. Wate aseɛ? Yɛmfa Nya, yɛmfa Nyame mplay games. Ɛnnɛ yi deɛ mahu no sɛ Ghana kɔmfoɔ, o, ɛ, ayie bi aba no, ɛhɔ na wɔn ba bɛkɔm ayɛ show. Wate aseɛ? Ɛduru occasion bi a, ɛhɔ na akɔmfoɔ ba bɛkɔm ayɛ show. Nyanko Nana Nyankopɔn nso nyɛ n'adwuma saa. Wate aseɛ? Ɛnna mebu mekyia Ghana kɔmfoɔ a wɔwɔ Ghana sɛ Nana Nyankopɔn nim kɔmfoɔ biara wɔ Ghana. Nti ɛkwan a monam so a moayera no monsakyera mo adwene. Mebɛkyerɛkyerɛ mo nneɛma bi a ɛdi anim. Mɛkyerɛ mu akyerɛ mo anɔpa yi. Na sɛ moansakyera mo adwene deɛ a, ɛnneɛ ɛhɔ deɛ makyira. Wate aseɛ? Me deɛ wɔse mempaa mu na menka nkyerɛ mo, ɛnokorɛ no deɛ ɛsɛ sɛ meka kyerɛ mo. Wate aseɛ? Meka kyerɛ wo na wote na wamfa anyɛ adwuma a, ɛhɔ deɛ ɛyɛ me ba case. Wate aseɛ? Ma occasion bi aba no, afei na Ghana kɔmfoɔ atu- atututu powder agu wɔn ho ɛredi nsɛmfo wɔ occasion no ase. Sɛ mo se mo wɔ tumi a, na mo tumi no tumi yɛ adwuma, ɛtumi yɛ nneɛma, nneɛma a ɛyɛ nwanwa, na mo tumi no tumi gye nipa firi ne haw mu a, Ɛnyɛ lotto numbers na ɛsɛ sɛ mode ma. Wate aseɛ? Ɛsɛ malamfoɔ ne akɔnfoɔ bu Facebook, wɔn abu wɔ social media. Ɛna ɔyɛ a na wasɛnde wo message. Wɔse ɛɛ me number nie fɛ me na mema wo lotto number. Wate aseɛ? Sɛ mɔben a gye sɛ Chinafoɔ na Chinafoɔ ɛregye adwuma ɛwɔ Ghana nyinaa. Monsan nye adwuma no ma ɔman mufoɔ no sɛ mɔben a. Wate aseɛ? Sɛ mo sɛ moabea ɔman no mu ayɛ dɛn, ɛneɛ mokɔ mu no, momma ɔmanfoɔ no ho ntɔ wɔn. Ɛfiri sɛ deɛ yɛahu no Twerɛ Kronkron no mu ne sɛ, ɛnyɛ time biara na Israelfoɔ no ho kyere wɔn no. Sɛ Nyankopɔn odiyifoɔ nam, Nyankopɔn nam ne diyifoɔ so ka asɛm kyerɛ ɔde sɛ ahemfofoɔ no ne ɔman mufoɔ no wɔn di so a, ahotɔ yɛ wɔn dea. Wate aseɛ? Ba Ghana kɔmfoɔ nni asɛm papa bi a wɔbɛka kyerɛ Ghana man. wɔnni asɛm papa bi a wɔbɛka akyerɛ Asanteman, wɔnni asɛm papa bi a wɔbɛka akyerɛ yɛn nananom a wɔwɔ North, wɔnni asɛm papa bi a wɔbɛka akyerɛ yɛn nananom Togofoɔ no a wɔwɔ Anwonaman mu no. Wɔnni asɛm papa bi a wɔbɛka akyerɛ yɛn nananom Nkranfoɔ no, Ghana nkyɛn mu. Wate aseɛ? Mesrɛ mo, mommeamia ani nna hɔ. na ɔmo anaadaa yɛn. Ɔmo nyinaa yɛ adzaafo, ɔmo yɛ fake. Hwɛ saa akɔmfoɔ no nyinaa yɛbɛbo wɔn. Ɔmo hwɛ ɔmo fata mmaa yɛbɛbo wɔn. But in the first place mepɛ sɛ Ghanafoɔ ma mo hwɛ na mo nsoso saa akɔmfoɔ no so. Sɛ Kwaku Bonsam se waben no wɔ tumi a, Ghana ɔmanfoɔ no brɛ ɔmfa ne tumi no ɔsɔ hɔ no ɔmfa mo wɔn ne yɛnhwɛ adeɛ. Wate aseɛ? Montumi nkɔ nkoa gyegye tumi mfiri Wɔde sɛ India India hɔ na mo nkɔ nkɔ tutu nnuro wate aseɛ na mo nfa nnaadaa Ghana foɔ o hwɛ mo brɛ ba mo ntumi mo ntumi nni saa nsɛm fo no wɔ Ghana wate aseɛ deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ mo no sɛ mma mo ani na hɔ ɛfiri sɛ m'ani abere wate aseɛ Ghana maa no nneɛma ɛkɔ fam things are falling apart Freemason foɔ ɛda ne mɛdi kan kyerɛ Freemason part one later mɛkyerɛ part two no mu Mɛkyerɛ baabi a Freemason starte firi ɛ. Wate aseɛ? Leaders a wɔwɔ Freemason a wɔwɔ Africa nyinaa mɛ, mɛ starte abɔ wɔn din. Wate aseɛ? Yɛmfa no nto nkyɛn. Ɛnɛ deɛ yɛwɔ akɔmfoɔ so. Akɔmfoɔ so a wɔaben a, ɛnyɛ sɛ otumfoɔ maame awuo na ɛhɔ na wɔkɔ akɔkɔm. Nnipa no wɔwu awie. Sɛ mo sɛ moaben na mowɔ biribi yɛ a, monyɛ ma Ghanafoɔ no wɔn ho ntɔ wɔn. Na yɛhu sɛ yɛn nso no, yɛwɔ akɔmfoɔ wɔ ɔman no mu a wɔbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ adwuma ama yɛn. Efisɛ moma modaadaa Ghanafoɔ ma Ghanafoɔ asom Nyame a Nyame no ntimi nyɛ hwee ma wɔn. Wate aseɛ? Mode, mode mo akɔmsɛm ne anaadaasɛm ne atorosɛm ne azansɛm ɛredaadaa Ghanafoɔ. Yɛse obi nso dɛn, Nana Gradaa? Wate, ɛna wɔne odiyifoɔ Kyiri Abosom no ayɛ one, ɛna wɔn advertise wɔn ho. Wɔnyɛ very very careful. Wate aseɛ? Mesrɛ mo Ghanafoɔ mo mmie yɛn ani. Edikan, Anyame a wɔyɛ nnipa nsa ano adwuma no, yɛnsom wɔn. Deɛ nti a yɛaba abɛdi Ghana, deɛ nti a yɛatontɔn yɛn nuanom binom de wɔn abɛdi Amerika, deɛ nti a yɛahwete a yɛresom aborɔfo ne sɛ, na na Nyankopɔn ka kyerɛ aborɔfo sɛ aborɔfo deɛ ɔkaa no Genesis 27 hɔ, baa gye sɛ wowɔ ani ansa na woahu. Ɔse wɔn deɛ nneɛma a ɔde ama wɔn no, wɔde bɛsom yɛn. Wate aseɛ? Genesis 25 foɔ nom ɛba abɛsi 27 no, nneɛma a ɔde ama borɔfo de wɔde bɛsom yɛn. Nti wɔyɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛnya bi awie so. Wɔyɛ ne nyinaa for yɛn yɛn nti. Wate aseɛ? Yɛn deɛ yɛ- yɛ- yɛn afam deɛ yɛbɛyɛ ara ne sɛ yɛbɛsom ɔno nkutoo. Nyame biara ni n'anim ɛni n'akyi. Wate aseɛ? Nti yɛ saa de no a yɛyɛ ntumi nyɛ no nti no, ɛna ɛsɛ yɛn nso yɛas- yɛadane nkoa ama borɔfo. Wate aseɛ? Mesrɛ mo, momma yɛn nyinaa yɛnsɔre nnyina. Menim sɛ nananom, wɔn de wɔn nan bɛsi fam. Nananom, mesrɛ mo. Akɔmfoɔ a wɔn, akɔmfoɔ a wɔkɔ ma mo no, papa biara nnim, fakefoɔ nko ara. Nananom, mesrɛ mo. This is the time a ɛsɛ sɛ mode mo nan si fam. Ɛfiri sɛ saa Twerɛ Kronkron yi kura me yi, ɛyɛ mo history. Wate aseɛ? Aborɔfoɔ adanedane bi wɔ mu deɛ, but ɛnokorɛ asɛm a ɛwɔ mu no, still, ɛka mo ho asɛm. Wɔte aseɛ. Nneɛma a mode tena ase wɔ mo ahemfie ne mo abrabɔ mu nyinaa wɔ mu, but yɛnhunu sɛ akɔmfoɔ wɔ mu. Wɔte aseɛ. Yɛnhunu, yɛnhunu, yɛnhunu sɛ akɔmfoɔ a wɔn kɔm tia Nana Nyankopɔn wɔ mu. Wɔn apo Nana Nyankopɔn a wɔn kɔm bɔ nsamanfoɔ din ne wɔn a wɔn awuo din de bɔ mpaeɛ wɔ mu. Wate aseɛ? Other than that no deɛ mo ho asɛm wɔ twerɛ kronkron mu. But mesrɛ mo, momfa mo nan nsi fam. Wei deɛ ne die mu a momfa mo nan nsi fam firi sɛ akɔmfoɔ yi wɔn so wɔn abɛn. Wate aseɛ? Seesei yɛn nsaase nyinaa na Chinafoɔ ɛresɛe no no. Sɛ akɔmfoɔ so wɔn abɛn a wɔnyɛ ho biribi ne yɛnhwɛ. Wate aseɛ? Wɔn nso wɔn aben a, na ɛnyɛ azaa ɛne alo. Wate aseɛ? Ɛna wɔn reyɛ a, wɔnyɛ ho biribi yɛnhwɛ. Wate aseɛ? This is not the time a ɛsɛ yɛtena hɔ ɛma saa akɔmfoɔ no, wɔn to ananasɛm kyerɛ yɛn. Nti mesrɛ mo nananom, momeɛ me ani nna hɔ, na momfa mo nan nsi fam. Wate aseɛ? Saa akɔmfoɔ no nyinaa, this is the time a ɛyɛ sɛ mopam wɔn firi mo abrabɔ mu. Ɛfiri sɛ mo ahennie nneɛma bi nam kwan so reba, mɛkyerɛ mu akyerɛ mo. Sɛ moantie me deɛ a, ɛhɔ deɛ mɛkyera. Wate aseɛ? Jeremia, Jeremia chapter 2 hɔ no. Jeremia chapter 2 verse 26. Ɔse, sɛdeɛ, ɔse, sɛdeɛ ɔkye owifoɔ a n'ani wuo no, saa ara nso na Israel fie ani bɛwuo, wɔn ne wɔn nhemfo ne wɔn asafohene ne wɔn asɔfoɔ ne wɔn adiyifoɔ. Enti sɛdeɛ. Yɛkye korɔmfoɔ korɔmfoɔ a n'ani awuo no, saa ara nso na nananom, sɛ moantie me yie na asɛm yi a mede rema mo anɔpa yi ankɔ mo aso mu a, ɛberɛ bi a ɛbɛba no nso no, mo ani wuo bɛba. Ɛnnɛ deɛ gold de deɛ da mo abatiri, ɛnnɛ deɛ gold de deɛ da mo kɔn mu. Ɛsɛ yɛduru baabi, ɛbɛsan atoa so akɔ deep. Wate ase, ɛhɔ deɛ anhwɛ a ahemfufoɔ nyinaa bɛsan ada ama borɔfo ama borɔfo de wɔn ayɛ nkoa. Nti no mesrɛ mo, mommeɛ me ani na hɔ. Na ɔse, verse 27, ɔse wɔka kyerɛ adua sɛ, M'agya ɛne wo, na ɔboɔ sɛ, Wo na wowoo me, saa na akɔmfoɔ no yɛ, ɔtumi kɔgyina ɛboɔ ho, ɔse, Me maame nie, boba wei deɛ manhyia na nka mawu, boba wei deɛ manhyia na nka m'ahennie ntumi ntim, saa bosom wei deɛ manhunu a, antoa deɛ nka manhunu a, hwan na ɛka kyerɛ wo? Wate aseɛ? Mframa a wohome no, ɛfiri he na ɛbaeɛ? Antoa bɛtumi ayɛ mframa. Wate aseɛ? Mesrɛ mo, mommeɛ me ani nna hɔ. Mommeɛ me ani nna hɔ pa ara, ɛna akɔmfoɔ ne abosomfoɔ a na ada yɛn, ɛfiri sɛ, saa nkurɔfoɔ no nso retwe yɛn kɔ akyiri. Wate aseɛ? Wɔretwe yɛn kɔ akyiri. Nti mesrɛ mo, mom yɛmfa yɛn nan nsi fam. Yeah. Habakkuk chapter 19. Habakkuk chapter 2 verse 19 hɔ no. Sorry. Habakkuk 2 19. Odiyifoɔ Habakkuk. Chapter 2 verse. Wɔse due wo a woka kyerɛ edua sɛ nyane, na woka kyerɛ ɔboɔ sɛ sɔre. Nti woka kyerɛ ɔboɔ sɛ ɔboɔ nsɔre mɛgye nsa. Wate aseɛ? Maka kyerɛ mo sɛ nsa na mugu, yɛfrɛ no drink offering. Ɛyɛ afɔdebɔdeɛ a yɛde ma Nana Nyankopɔn. Wode ma Nana Nyankopɔn deɛ a fine, ɔne wo nni problem biara. But wode ma ada anyame foforɔ deɛ a, mesrɛ mo hɔ deɛ mom yɛnyɛ very very careful wɔ hɔ. Wate aseɛ? Ɛsɛ yɛn nneɛma a ɛwɔ Ghana ɛrehwere yɛn. Wate aseɛ? Edi kan mepɛ sɛ yɛhwɛ adeɛ bi wɔ ha. Ahenni a ɛwɔ Ghana, I'm talking about yɛn traditional leaders. Wɔn ahenni ne ahenni a ɛdi mu wɔ Ghana. But seesei, saa ahenni no nyinaa redwane, na baabi a ɛredwane akorɔ no, ɛrekɔ akɔ akɔpem, na ɛpem a ɛntumi nkɔ bio. Na aborɔfo bɛkye saa ahenni no. Wohu sɛ aborɔfo astate ba mo hɔ, wɔn, wɔpɛ plans a sɛ mo ho kyere mo a, wɔde bɛ capture mo ahenni no na wɔadi mo so. Wate aseɛ? Ɔmo pɛ plans ɛsei sɛ ɔmo ahennie no nya gu wie a asa democracy deɛ ɔmo na ɛkontro already ɔmo na ɛkontro democracy nti sɛ ɔmo ahennie no nya gu wie a asa ɛbɛyɛ dɛn na ɔmo ahennie no agu edi kan yɛn starte first na yɛn agya no ma wokɔ ahenfie a Na yɛn ahemfo, na ohene biara nom nsuo, na brɔda bi yɛ saa ti kyɛnsee no, m'ani gyee pa ara. Wokɔ Ga Ghana a, yɛn ahemfie, tetetetete no, na ohene biara nom nsuo a, ne cup a ɔde nom nsuo no, na ɛyɛ gold. Woate aseɛ? Na aman mufoɔ no nso bi yɛ dɛn? Ɛnom saa nneɛma no mu. Woate aseɛ? A, na ɛyɛ gold. Fine. Na sika kɔkɔɔ no abu, ɛno na na yɛde di dwa. Ɛna na yɛde yɛ biribiara wɔ ɔman no mu, sika kɔkɔɔ na bu, na abusua biara wodeɛ wo kyerɛ si efie bi a ɛwɔ Ghana history a na sika kɔkɔɔ wɔ hɔ ɛfiri sɛ na abu na Nyankopɔn a yɛntumi ansom no yie no nti no sika kɔkɔɔ no ɛkɔ nkakrakra ɛfiri yɛ system no mu na ɛbɛba abɛdi nkurɔfoɔ bi hɔ a saa nkurɔfoɔ no yɛ yɛ atamfoɔ me naadaw ɛnɛ deɛ wɔn nim sɛ yɛ resources no nsan nti wɔn bɛduru Ghana a wɔn ne yɛn te sɛ nuafoɔ Baasra resources no nya sɛ wie a ɛhɔ na yɛbɛhu sɛ aborɔfo yɛ wicked ɔte aseɛ na ne yɛnom gold mu ɛde gold ɛyɛ biribiara yɛahemfie ne biribiara gold ɛwɔ hɔ ɔte aseɛ ya na yɛfiri hɔnom na yɛbaa leaves afei deɛ na gold no a yɛde nom no ɛkorɔe yɛde yɛ nneɛma akɛseɛ akɛseɛ no ɛkɔe Ɛma afei deɛ na yɛde nwura na ɛnom nsuo. Ɔte aseɛ, yɛde nwura. Wobusa akuafoɔ na wɔwɔ Ghana no a, sɛhwefoɔ no a, ɔse ɔte ɔte nwura no a na wayɛ ne sɛ cup na ɔde asɛ nsuo anom. Ɔte aseɛ, ɛkɔduru saa level no. Ɛna wɔn kɔkɔ discover clay. Wɔn kɔkɔ discover ɛkwan a wɔbɛfa so de nɔteɛ ayɛ cup anom mu. Ɔte aseɛ. Ɛna ɛhɔnom no nso no. China foɔ yi baeɛ yi sese wɔn asɛe asaase no nyinaa o nti sese Ghana paa he fa paa na abɛtumi anya saa nɔteɛ no bi a ɛyɛ clay no bi na wode ayɛ cup anaasɛ sese apɔtɔwewa nyinaa ɛkɔ apɔtɔwewa nyinaa ɛfiri system no mu nti China foɔ yɛ smart ɛna wɔn de blender sese apɔtɔwewa no yɛde twi nneɛma no sese yɛde blender ɛna abrɛ mo. Wate ase? Etumi blend a na dadeɛ no bi, dadeɛ no bi ahia akɔ akɔfra aduan no nim na wadi na akɔ akɔdi wo yam. Nti wɔ mu a na wanya problems. Wate aseɛ? Ɛna esei China foɔ asɛe asaase no nti no cup a na yɛde nom anom nsuo no ana esei na first na yɛ agyanom nom gold no. Esei wokɔ mo almost ahemfie bebrebe a ɛwɔ Ghana naa no wɔn wɔde plastics ɛna nom nsuo. Esei Ghana nyɛ plastic cups na yɛ use ɛne paper cups. Wate aseɛ? Fine. Yɛnsan ntoa so. Na asase nso abu wɔ Ghana paa. Na asase no abu wɔ Ghana. A asase no, na yɛn agyanom tɔ asase, first, asase no ntɔkwa ni ho. Wate aseɛ? Na deɛ tie nie, yɛntumi nsom nyame baako, nyame baako pɛ na ɛsɛ yɛsom no. Deɛ mpɛ sɛ obiara te aseɛ no no, Yɛantumi ansom no nti na wato yɛ hwete asase yi so a aborɔfo di yɛni. Yɛnya hunu na yɛni problem. Akɔmfoɔ atorofoɔ bi anaada yɛn wɔ Ghana. Efisɛ akɔmfoɔ na wɔn wɔ Ghana no wɔn nso wɔn wɔ tumi a na Ghana man ho rekyere no na wɔn ntumi ne wɔn nyame nkasa na wɔn nyame no nnye Ghana mfiri n'ahohiahia mu di a na kyerɛ sɛ saa akɔmfoɔ no wɔn fata mmaa ɛyɛ sɛ yɛbo wɔn saa berɛ no bɛso. Wate aseɛ? Saa ɛberɛ no, ɛbɔ, ɛbɛso. Wate aseɛ? M'ani abere. Na Ghana yɛn nsaase ɛdɔɔso. Wate aseɛ? Ɛsei, ɔhene baako tumi tɔn asaase ma nnipa maako maako bɛɛ ten. Na ntɔkwa si ho. Wonim deɛ ntira? Efisɛ wɔn nsaase a wɔdidi ho no nso no, ɛsei wɔn gold a na. Wɔnom mu na na wɔde nneɛma no gold no asa. Gold no deɛ Ghana first na efie biara wɔ gold. Wate aseɛ? Na efie biara wɔ gold. Seesei saa deɛ n'ani hɔ. Ɛsɛ efie dodoɔ sɛ na ɛwɔ gold wɔ Ghana. Ɛsɛ yɛhunu bi biem ɛkɔ. Nyankopɔn na ɛretwe ne sika kɔ firi sɛ ɔsi sika ne dwetɛ yɛ ne dea. Ɛno da nkyɛn nso a nsase a yɛahemfo ɛtɔn ɛtɔn ɛtɔn de bi didie de bi yɛ wɔn man yie nkakrakra de bi siesie wɔn ho no. Ese nsaase no nyinaa nso sa. Ɛna deɛ aka no nso no Chinafoɔ ne Galamseyfoɔ, Galamseyfoɔ no koraa deɛ wɔn ara ahemfofoɔ no sika a wɔn nya no wɔn mfa bi mmoa ɔmanfoɔ no nso ma nnwuma mma ɔman no mfiri sɛ yɛn hemfo nso nya sika, gold a yɛtu no bo ase no ahemfofoɔ no hyɛ wɔ mu wate aseɛ a ɛyɛ sɛ nka wɔn tumi de saa sika no nso bi ɛyɛ dɛ ɛboa ma ɔman no mufoɔ nso nya adwuma yɛ no. Dabi, wɔde wɔn de wɔn sika no nyinaa deda cars akɛseɛ mu. Wobɛte yɛse nana wei akɔ akɔtɔ car wei, yɛse nana wei ne ɔ ɔ ɛɛkɔ akɔware young girl wei. Wate aseɛ? Menim koraa menim ahemfofoɔ bɛɛ five a menim wɔn mpenafoɔ. Wate aseɛ? Me tɔ tɔ da a wɔn nhu me but na me me meyɛ me nneɛma. Wate aseɛ? Menim koraa menim ahemfofoɔ bɛɛ five a wɔn san wɔ mpena wɔ sum ase. Nneɛma a King Solomon wɔn yɛeɛ a ammoa wɔn no, Solomon ɔsii asɔndan. de Nana Nyankopɔn din too so but ɔdii nsɛmfoo no a ɛmaa asɛm nti no ɔdii nsɛmfoo Nana Nyankopɔn twee naso na wo a wakɔ akɔ akɔsi ɛdan ama ntoa wo deɛ Nana Nyankopɔn bɛyɛ wo dɛn mesrɛ mo momea me ani nahɔ Ghanafoɔ Nyankopɔn adehyeɛ no ɛno ara ne yɛn oo yɛɛyaa me ani atra yɛn ani ntɔn deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ mo no no yɛɛyaa me ani atra yɛn ani ntɔn nti momea nyɛ very very careful ɛwɔ hɔ wate aseɛ Enti, ma, ma, ma yɛnsan ntoa so. Nsaase no asa. Ɛna hemfofo no, ese wɔnnya kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛnya sika ankasankasa de, de ahwɛ wɔn ha afa. Enti, asaase no, sɛ worebɛtɔ a, na wonnya nsii dan wɔ so a, na wɔasan akɔ akɔtɔn wɔ obi foforɔ, na wɔagye saa sika no. Wote aseɛ? Ese Kumasi, woka sɛ woreyɛ wo dan ho nkrataa a, ɛdan ho nkrataa kɛkɛ no nkoa no, woantua koraa no, ese wobɛtua bɛyɛ fifty million old Ghana cedi, wate, which is five thousand. Ɔho, ɛyɛ very very bad, ɛyɛ awerɛhosɛm. Obi atɔ n'asaase awie na ɔhene san kɛkɛ ma no no nso no, agye sɛ wotwa wo boɔ to hɔ. Me ara mehyɛɛ da kɔhwɛɛ receipt a ne yɛyɛ ama brɔda bi, wate aseɛ, na. Yɛagye nnipa no 43 million but sika a yɛatwerɛ ahyɛ receipt no so no yɛ one million hundred cedis pɛ, deɛ aka no deɛ wɔn akyɛde nti, ɛnam ahokyerɛ nti no ahemfofoɔ no nso ɛɛyɛ bɔne, ɔte a, kane tete na ahemfofoɔ wɔn dwene wɔn man ho paa o, but ɛnam ahokyerɛ nti no yɛ ahemfofoɔ no wɔn rekɔ faa ɛfiri sɛ wɔn apo ɔsoro soro Nyankopɔn a ɔbɔɔ ɔsoro ne asase. Wate aseɛ? Abosom a mosom no no, madi kan ka kyerɛɛ mo sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn, ɛfiri sɛ na ne Nyankopɔn se momma yɛmmɔ nnipa sɛ yɛn suban so ne yɛn sɛso. Enti sɛ mosom en, mosom nyame bi a, in the first place, ɛsɛ sɛ mohu sɛ saa Nyankopɔn no, Ɔtumi yɛ more than nneɛma a nnipa dasani bɛtumi ayɛ. Ɛfiri sɛ na ne Nyankopɔn qualities no bi kura yɛn, but ɛyɛ nto no. Ɔ, ɔ, Ɔbɔɔ yɛn sɛ ne suban so ne ne nsɛso kɛkɛ. Yɛtumi mumvu, Ɔno ɔmumvu, Ɔyɛ nneɛma bebrebee. Wontumi nkɔfa nyame bi nkɔ nkosi dan mu nkɔ nkɔkoto no nsɔre no. Wate aseɛ? Mesrɛ mo meɛmeɛ nina hɔ. Ɛsɛ yɛ gold ɛkɔ. Nsaase nso asa. Deɛ aka nso a, ɛnam sɛ adwuma ni wɔ ɔman no mu nti no, a sika kakra no a yɛn nso yɛnya no yɛmfa bi mmoa ɔman mufoɔ no a yɛ yɛde te ahemfie nti no, mmeranteɛ ne mmabaawa nso atɛn into galamsey. Ɛna galamsey no nso no wɔde sɛe nsaase no. Wate aseɛ? Chinafoɔ nso Ɛsɛ yɛn nsase no. Wate aseɛ? Ɛna yɛsɛ yɛn nsase no nyinaa yɛsɛ yɛasa. Wate aseɛ? Ɛnsan koraa aka kakraa bi. Wate aseɛ? Nsase no a na modidi ho no, seesei asa. Wate aseɛ? Nti mesrɛ mo, ɛyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn na ɛgyene nneɛma nyinaa o. Na moantɛne mo ani anhwɛ na eberɛ bi bɛba a Mobɛkoto aborɔfo ankasa ankasa ankasa ansa na moanya biribi adi. Mobɛko, aborɔfo ba mo ahemfie hɔ da biara na wɔba abɛsua kwan a mo ho kyere mo a wɔn nso bɛfa so abisa mo sɛ, Wo ho akyere wo? Wopɛ sɛ meboa wo de a, fa weisei bra. Wate ase? Wopɛ sɛ meboa wo de a, ɛnneɛ fa, fa, fa, fa, fa, fa nneɛma sei firi w'ahennie no mu bɛsi awowa ansa na maboa wo. Sɛdeɛ wɔadi kan de yɛ politicians no, wɔde bɛyɛ mo nso. Wate aseɛ? Wɔtumi ka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ mopɛ sɛ yɛbɛtu wɔ yere yi ma mo deɛ a, ɛnneɛ yɛtu ayɛ wɔ mu sei. Wate aseɛ? Mopɛ sɛ yɛyɛ sei ma mo deɛ a, ɛnneɛ monyi turumu turumu ntom. Wate aseɛ? Ɛberɛ bi bɛba a wɔde saa nhyɛsoɔ no bɛduru yɛn ahemfo so. But mempɛ sɛ mɛhwɛ ama no aduru saa level no. Ɛfiri sɛ nananom ahennie di mu, ɛfiri sɛ ahennie no firi Nana Nyankopɔn a, Abraham Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asase. Wate aseɛ? Nti mesrɛ mo, nananom, anidie mu a, momfa mo nan nsi fam. Wate aseɛ? Ɛna adeɛ baako nso ne sɛ, seesei wokɔ ahemfie a, y'ahemfo, wɔn tete, wɔn nkonwa ne bebree no ara, gold atwa ho ahyia. Ɛna gold dedɛɛde wɔn kɔn mu. So wɔn antumi antɛɛne wɔn ani amfa wɔn ani anhwɛ wɔn Nyankopɔn a ɔbɔɔ wɔn na o, o, wɔyɛ worɔɔfo a, Ɔsorosoro Nyankopɔn se me ma wɔn nte aseɛ sɛ, Ɛberɛ yi bɛba a gold no nyinaa wɔbɛyi ne nyinaa atɔn. Wɔn nkonnwa no a ɛyɛ gold no wɔbɛtɔn ama aborɔfo sɛ wɔregye sika de ayɛ de adidi. Ɛfiri sɛ nsaase wɔtɔn nsaase nyinaa de adidi wɔn ammee anso wɔn. Wate gold a ɛwɔ ɔman no mu nso no ɛbɛsa. Ɛsei Ghana asaase no yɛ asaase no yɛdidi aseɛ wate aseɛ. Ghana nyɛ baabi a ɛsɛ earthquake ɛsie but it's possible sɛ in future saa disaster no bi bɛtumi aba. Ɛfiri sɛ edi kan nnipa a ɛwɔ ɔman no mu no wɔapo Nana Nyankopɔn, ɛna ahennie nso a ɛwɔ ɔman no mu no nso no nso no nso apo Nana Nyankopɔn. Enti mesrɛ mo, Nananom, mom yɛmfe yɛn nan nsi fam na yɛnhwɛ yɛn manfoɔ, yɛn manfoɔ no yɛ wɔn ho kyere wɔn. Wate aseɛ? Politicians no nso no wɔde democracy no ɛredaadaa ahemfofoɔ no bebree de wɔn wura Freemason mu, yɛhunu yɛnim ahemfofoɔ a wɔwɔ Freemason mu wɔ Ghana nyinaa, Freemason. ɛnyɛ Nyankopɔn som, ɛ, wɔn nsom Nyankopɔn. Wate aseɛ? Wɔn nsom Nyankopɔn, wɔn som typically, typically bonsam. Wate aseɛ? Yeah. Wɔn symbol, wɔn symbol no, mɛsan akyerɛ mu details, ba wɔn som bonsam. Yɛahemfofoɔ no, ɛnam ahokyerɛ nti no, democracyfoɔ no nso bi daadaa yɛahemfofoɔ no de wɔn wura Freemason mu. Nti mesrɛ mo, ɛhɔ nso mommeyɛ ma nananom, mommeyɛ me ani nna hɔ, na yɛntwe yɛn ho mfiri wɔn ho, na Nyankopɔn mmara nsɛm du no yɛnni so. Yɛto saa nneɛma no nyinaa twene. Wate ase? Amammerɛ bi a ɛwɔ Bible no mu deɛ modi so, fine, ɛ- ɛyɛ. But deɛ ehia no, sɛ moamfa anyɛ adwuma a, nananom, asomdwoeɛ ntumi ne mo ntena. Wate aseɛ? Wontumi mfa mmɛmenda nkɔ nkɔgyina ayi ase nkɔ nkɔbɔ nsaabɔdeɛ. Na wɔn mu na na Nyankopɔn homeda no ntia. Wate aseɛ? Na wo, wo, wo, wo nsan ɛnspɛte sɛ ɔma wo tumi na fa di buroni so nkunim. Tetetetetetete, fɛɛse paa na mesua, na meyɛ young guy no, na mehu yɛ nananom. Me nana bi, ne yɛfrɛ no Nana John. Wate aseɛ? Mete, metee ne ho abakwasɛm. Me sista mo nyinaa, wɔka kyerɛɛ me. Me maame nom mpanyimfoɔ ka kyerɛɛ me. Ɛkɔɛ ara na wɔn, wɔn tra wɔ fie hɔ. Ɛduru homeda adeɛ na wɔn, wɔn yɛ. Wate aseɛ? Ɔde wɔn, ɔ, ɔkyerɛ wɔn Nana Nyankopɔn asɛm ma wɔn di so. But ene yɛnte saa, yɛn ahemfofoɔ ato atwene. Eduru Memen da hɔ na wɔn ba bɛtena apakan mu akɔ akɔgye animuonyam a ɛho nhia wɔ yi ase. Nananom, mepa mo kyɛw, nyɛ sɛ mebu mo animtia. Ɔman no gyina mo so, mo ahennie no na edi mu. Aborɔfo daadaa demokrasifoɔ no nyinaa ne sɛ wɔn yɛɛ a yɛntumi mo, ɛne yɛde demokrasi no nkakrakrakrakra saa, ɛsɛ mu gold asa o, asase no nso asa. Sɛ mose asase nsan a, anka yɛntumi ntɔ asase baako ma nnipa bɛyɛ ten ne anaasɛ five. Woate aseɛ? Ebire bi bɛba a mo, mo, mo akonnwa a mote so wɔ ahemfie no nyinaa no, mobɛtɔn de mo sika no nso adidi. Na afei deɛ moayɛ saa nneɛma wei sei nyinaa awie no, afei deɛ na aborɔfo no ayɛ dɛ aba abɛcapture mo. Woate? Enti mesrɛ mo, saa deɛ no, Ɛnsɛ sɛ esie, nananom, mesrɛ mo, ɛnsɛ sɛ esie. Akɔmfo a moyɛ fake a mote nwura mu nyinaa no nso, mommra fie na yɛn nyinaa yɛnsom Nana Nyankopɔn na mommɛkyerɛkyerɛ, ɛfiri sɛ Nana Nyankopɔn adiyifoɔ na wɔkyerɛkyerɛ. Nyankopɔn som daeɛ. Nyankopɔn bue wɔn ani, wate aseɛ, ma wɔde saa afotuo no ma wɔn amufoɔ no. Wate a nti sɛ mopɛ biribi atie anaasɛ mopɛ sɛ mosom ɔsorosoro Nyankopɔn no wɔ nokorɛ mu a, mommra fie, ɛfiri sɛ ɔtamfo ɔbonsam awia mo. Wate aseɛ? Mowɔ nwura mu hɔ na moyɛ aw, moyɛ alo. Moses, ɔkɔyii ɔman Israel. Nyank, ɔno na Nyankopɔn nam ne so prɔfɛtowa no no. Moses, wɔanya Israelfoɔ nkwa nkɔhyɛ nwura mu. Ɔpɛ sɛ ɔne ne Nyankopɔn ɛkɔ kasa a, ɛna ɔte ne ho. Wate ɛno koraa no ɛyɛ a na nnipa wɔ hɔ wate aseɛ Joshua ɔdii Israelfoɔ anim wɔ ako bebree mu Joshua na ɔyɛ diifoɔ wankɔtena nwuram ɔte Israelfoɔ anim na na Nyankopɔn sɛ ɔnam nadiyifoɔ so na ɛhwɛ ne man. Wate ase? Ɔse wɔnam odiyifoɔ so, ɔka saa asɛm no ɛwɔ Hosea chapter 12. Wɔse wɔnam odiyifoɔ so na ɛkɔkɔ yiyi ne Israel ɛfiri nkoasom mu ɛwɔ Egypt. Ɛna ɔsan nam odiyifoɔ so ɛna ɛhwɛ ne man. Wate aseɛ? Nti mesrɛ mo akɔmfoɔ a mo tete nwura mu a mo yɛ a mo yɛ alosɛm nyinaa mo mmra fie. Wate aseɛ? Daniel na ɔyɛ Nana Nyankopɔn odiyifoɔ, na ɔwɔ nkoasom mu, na ɔyɛ adwuma wɔ Nebukadnesar ahemfie. Daniel ɔyɛ odiyifoɔ na ɔnte nwuram. Enti akɔmfoɔ no, ese, Azan no, ayɛ, ayɛ yie. Ese, mo azan yɛ biara, ayɛ, montwa so. Wate aseɛ? Ya, mo azan yɛ biara, montwa so. Moadzan hɛn, muntwa so na monsakyera mo adwen mfiri sɛ ɛda bi reba a ɛda no rehye sɛ fon no. Malachi chapter 4 verse 1 Nti mesrɛ mo, na ne Nyankopɔn mmara ne n'atemmudeɛ no, mommie yɛn nyinaa yɛmmie yɛn ani ani so na yɛmfa nyɛ adwuma. Wate aseɛ? Sɛ mose mowɔ tumi a, ɛnyɛ occasions, ɛnyɛ sɛ obi awuo ɛna mokɔ akɔkɔm wɔ hɔ, mowɔ tumi a, mo tumi no momfa mmoa Ghana man na Ghana man ho ntɔ no firi sɛ ɔman no yareɛ, ɔman no yare ti yareɛ. Wate aseɛ? Mesrɛ mo Ghanafoɔ, ɔman mma, mo nso momma mo ani nna hɔ, na akɔmfotorɔ, allo, azaafoɔ, wɔredaadaa mo. Wate aseɛ? Yeah, yɛnka adeɛ bi wɔ Jeremia, ɛndeɛ da biara metaa kan de twa toɔ, firi sɛ ɛhɔ no, nsɛm wɔ hɔ. Jeremia chapter, chapter six no. Jeremia chapter six. Vs vs number sixteen Daos. Ɔse na Awurade ɔse sa Awurade sie nie, Monkɔ nkɔgyina akwan no so na monkɔ nkɔgyina akwan no so na monhwɛ na mommusa tete atempɔn no deɛ ɔkwan pa no wɔ na momfa so na na mobɛnya ahome ama mo kra nanso wose yɛ yɛ deɛ yɛmfa so Nana Nyankopɔn yɛse yɛyɛ Israelfoɔ o yɛse yɛyɛ Israelites Saa na na ne Nyankopɔn asɛm yi kura me yɛ kyerɛ, firi sɛ wobɛhu Asantefoɔ koraa ho asɛm wɔ mu. Woate aseɛ? Nneɛma a ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ Israelfoɔ, yɛn amammerɛ nyinaa wɔ mu wɔ Old Testament, ɛnyɛ New Testament asɛm na meka. Woate aseɛ? Fine. Na wɔsɛ tete atempɔn a wɔmaa yɛn agyanom faa soɔ no, yɛnkɔhwɛ na yɛnni so. Tete atempɔn no nyinaa ne sɛ wɔde ne mmara nsɛm du ma wɔn sɛ wɔn nni so na wɔn ntimi ne no ntra asomdwoeɛ mu, ɛno ara no no, wɔse wɔn nni so no ɛbɛsi wɔn yie. Woate aseɛ? Enti nananom, mesrɛ mo, momfa mo nan nsi fam, na mo manfoɔ no nso no, mesrɛ mo, mommoa na wɔn nso ntimi ne wɔn sorosoro Nyankopɔn ntra wɔ asomdwoeɛ mu. Nyame biara nni hɔ biom ka Ɔno nko ara ho, mennaadaa mo, nokorɛ asɛm na mereka akyerɛ, Nyame biara nni hɔ biom ka Ɔno nko ara ho. Hɛ, pratese a ɛwɔ Bible no mu nyinaa deɛ mobɛtumi a, pratese. Ɛno kyerɛ sɛ moyɛ Nyankopɔn adehyeɛ a moyɛ Israelfoɔ. But sɛ moansakyera mo adwene na moamfa deɛ ɛhia no anyɛ adwuma deɛ a, montumi. Atemmuo na ɛba no, montumi nnwane mfiri mu. Ɛndeɛ mennaadaa mo. Wate aseɛ? Yɛntoa so. Jeremiah chapter six verse seventeen no, wɔse, Na Mose se, Moahyehye mo aso wɔ awɛmfoɔ sɛ, Ɛɛ, monyɛ aso mma totorobɛnto hyɛn no. Nanso mose mo deɛ monntie asɛm yi a mereka kyerɛ mo yi, na na Nyankopɔn asɛm rekyerɛ mo sɛ monyɛ aso mma asɛm nokorɛ no. Nso mose monntie. Mesrɛ mo, momma mo ani nna hɔ. Wate aseɛ? Ɛno nti, amanaman, monntie, na mo asafo. Ɔse, Montie, na mo, na mo asafo, na monhunu deɛ ɛreba mo soɔ, mo ne mo asafo, na monhunu deɛ ɛreba mo soɔ. Asaase tie, hwɛ, mede bɔne mereba mo so, ɔman yi so na wɔde bɔne reba. Wɔn, wɔn nneyɛɛ so aba na Nana Nyankopɔn de rebrɛ wɔn, ɛfiri sɛ Nana Nyankopɔn se wɔapo N'anum asɛm, na Ne mmara nso no, wɔapo. Wate ase? Enti mesrɛ mo, ɛma mo meyɛ mpo na ne Nyankopɔn anom asɛm, ɛna yɛampo ne mmara nso, ɛfiri sɛ ɛno na yɛpo a na ne Nyankopɔn de n'abufuhyew ba yɛn soɔ. Matu me nuanom fo, masan atu nananom nso fo kakra, nananom, mommea me ani na ɔ, wate aseɛ? Akɔmfo a mowɔ Ghana nso monyɛ very very careful, anyame a mosom wɔn nyinaa yɛ fake, ɛyɛ nnipa nsa ano adwuma, wate aseɛ? Sɛ mo, mo se mo wɔ tumi a, me deɛ, mo, mo se mo wɔ tumi a, sɛdeɛ Nana Nyankopɔn, ɔhaw bi ba ɔman mu na ɔnam ne diyifoɔ so ɛyɛ dɛn ɛba mu a na ɔman no ho atɔ no no, mo nso mo nsɔre nnyina ɛma ɔman Ghana na Ghanafoɔ ho ntɔ no. Sɛ mo se mo wɔ tumi a, aborɔfo ɛrekum ɔman no, mo nye Ghanafoɔ mfiri mu. Sɛ mo se mo wɔ tumi a China foɔ ɛsɛe Ghana monye Ghana foɔ mfirim anyɛ saa deɛ a monka mo ano ntom na yɛmfa Nana Nyankopɔn a ɔbɔɔ soro ne asaase Abraham Nyankopɔn yɛmfa no nokorɛ nyɛ adwuma anyɛ saa deɛ a eberɛ bi reba a ɔbɛtwe naba aɔ mo so na mo no ɔtwe naba aɔ mo so a mo ho bɛhyehye mo paa wate aseɛ Nana Nyankopɔn ɔnhyira mo na ɔmmoa mo mo ne mo abusuafoɔ nyinaa.